ya eh, alois bhora ndakatangira pasi mm. eh, ndakatamba ndakatanga ndichitamba zvekutyora yake not eh, handingazvitaure
kwandakatanga chaive kuda kunyanatsoonekwa ku yainzi sadafa football club social club mbare mbare ehe ndiko kwandaitambira ikoko eh, taitamba nana sticks nana edikatsvere hmm. nana sunday masauso nana bonface makuruzo nevakawanda wanda ndokwatakatanga kutambira bhora ikoko okay eh, ndadaro ndakazojoina timu yainzi screenton Screenton Tigers. Yeah, Screenton Tigers eh, ndoko ndakatanga ndoko ndakazo onekwa ikoko yanga iri mudivision ayo yanga iri mudivision 2 okay yanga iri mudivision 2 saka isusu taitoro bhora iro rekudivision 2 se risina chi risina basa risina basa sterek sterek but uchitoonekwa talent yako ikoko yeah. ndoko takatangira ikoko ndabva ikoko kuscreenton ndakabva ndazoonekwawo naboniface makuruzi akati who is boniface makuruzi eh, boniface makuruzi anogara kumbare yeah. eh, kumajubek lines aitambira black aces that time oh, okay.
eh, aitambira black aces that time saka ndiye akazoti a ah, shamwari uya kuaces uku nzvimbo yako chi iriko unokwana eh. eh, ndichitambira scrinton mm. saka tadaro takabva taenda kublack aces black aces yaitrenera kumazimbabwe grounds mazego ya kumazigo kwainzi mm. kumazimbabwe grounds saka kwaitrena four teams ipapo caps dynamos Legacies team achaisa kuti ipapo ipapo pamazimbabwe different beginning ah, akasiyana meto zvakuti iri ndore dynamos iri ndore caps iri ndore black aces right tichitamba kudaro wanzo eh unongosaborera mazuva ano maita warm up 4 rounds eh, eh. kwakusina zvimwe zvese zvimaingonzi bhozi maiti maitamba maitanga kutamba bhora kuma vanhu vaipedza basa na 5 Eh, imi mozosvika kuground mahalf past 5 to 6 o'clock mongonzi warm up gentlemen four rounds four rounds eh.
matobo vamwe kana kusastrecha futi vanangana stretching papasina izvozvo papasina four rounds madaro makusarudzwa chi team 11 versus 11 kwakusina zvemasmall sided games zvaako mazuva ano zvekuti eh, eh. aiwa yaingonzi fa fa ngaritsve chii ngaritsve bhora 11 versus 11 saka richitsva kudaro bhora ini ndava ndasarudzwa e, patakaenda ikoko takaenda tiri e, nana moses chunga moses chunga was also there kumatrials aiita mumatrials eh, taenda kumatrials moses was there and the other guy i can't remember tantiri about seven of us mm. saka paseven ipapo apo ini ndi ndakakwanisa through chi boniface makuruza akati ano chimbomutrayai mumbomuona kana atadzawo eh, saka mamwe magaizi andakaenda nawo vakabva vagariswa chipanze ini ndobva ndaiswa kureserve eh, ndabva ndatambiswa pandakatamba ipapo kureserve side ndaitamba

kumberi sterex yeah. saka ndichitamba udaro ndakabva ndarova pa 15 minutes i had three shots pa pa pa gate brainer was eh, brainer ndiye anga ari pachi pa gate brainer wedu brainer msiska brainer msiska oh, okay.
anga ari ku first team kwe kwe black aces ari pa gate brainer msiska saka tichitamba kudaro three shots ndanga ndarova chi brain achiita sei achiseva rimwe ichiiswa kukona rimwe ichiiswa taitamba achford was the other side mm, chimtanda achfordsakambodzwa nezvake nabrain eh. saka achi ndopaakabva mhanya manje kumachi kumakochi akati haa imi chimpfana icho hamusi kuchione here saka avadaro makochi akabva haana kumbotora time because vanga vane player power ka achi player power anga anga ari ma eh, player power king ana azvino botora
ma minutes ndava ndachinjwa mm. zvalanzi wakutamba chi ku first team but wakutamba behind um, behind mastrike behind ma ko vari indawo manje nekuti mamichirovarowa mabara pagedhi nekuti nanchirovarowa mabara pagedhi eh, saka taada kuti kuise kudhuze nechi negedhi eh, chinenge chinoda gedhi stereki chinenge chinoda gedhi eh. right tadaro ipapo ah, ndakabva ndatamba esis eh, handina zombo handina zombotambira futi kuchi kureserve side ya pandakangochinjwa ipapo ndavava ndangobvira ndatamba ndakazoenda kunotamba our first match against zimbabwe saints mm. kurose camp oh, yeah, eh, yeah, yeah. kubulawayo kurose camp and then ipapo tichitamba kudaro eh, ndakagoesa takarwa two Rose can be can be ma ma ma police and the police. Ndokwa ndokwa ndokwa. So so so it was a police camp. Mm. Yanga ine ground rebhora rinototambirwa Premier League. Rinotambirwa Super League. Ranga rakanaka eh. ground iroro. Take us there, take us back there, ah. guys. Take us back there. Where even a police ground

kuna achi maida kunzwa kuti achi achi akati ndiye angati chimupana achi akati eh. ndambokutaurirei eh. chakapenga chimupana ichi chinotipa mari gore rieri unongoziva achford aida achford munhu weye aida anga ine talenti yake kudhara yeah. eh, saka tichitamba kudaro akazoti aa chiregedzai kumise chi eh, kure nechi negate yeah. but by then that time papaina sunday masauso
tanga pagani masauso ndiye aitamba gani zvikanzi no chumisai padhuze nesusu sana achiford chichi chimutanda tichipota tichimuita sei tichimupa because eh, eh, chine emu yechi yogwesa yogwesa chi yogwesa bhora so ndaitamba kudhara tiuza taitamba two mastrikers eh, saka ndaiti masauso ini ndiri chi paside but ini ndindainzi eh, ndindaitenderera tenderera masauso ari target chi ari target man saka masauso ari target man haa ndaimunyasoziva kuti bhora rikatsikwa namasauso iyaipa atozivawo kuti ngoseta aingoseta paside nini ndoya ndoroa ndo pakazobva nickname yekuti bombe no nickname yekuti bombe aya atozotaura mozotuza paisha ningire ngati mbotiende neacc eh, mamba kuningirikini manje makoyesa first go first game first game mm.
ndagoyesa kubva ipapo handina kuzomira

vakatoluza wanzo vakatoluza the following week yacho vakanga wanzo vakabva wanzwa kunzi mozi chunga aenda chi kudynamos eh. akutotamba mufirst team ah. but abva kuchi ambouya panapa ambouya kuno unoza mm, takarwadziwa yeah. but uh, that is life, yeah, it is eh, life, uh, that is life. kune umwe akasarudzwa umwe akasingaite se asina kusarudzwa so how did you end up that season how many goals did you score eh, that season iyoyo ndapa i remember paseason iyoyo i had 13 goals ndodzandakagoesa how old were you i was uh, eh, 19 years old

ndakaita third okay eh ndakaita third eh handinako ka ka katrophy kacho aipiwa aka matrophy ekuti number 1 2 3 maipiwa mati matrophy katrophy with my 13 goals yeah, ndakapiwa kachi katrophy katrophy kako ke ke kuita first season yangu top goal scorer it was 1980 1982 hey mm -hmm. and then 1983 tobva tadedzwa ku inini namoses chasweka mm. tadedzwa tiri two tobva tadedzwa kumahanda 20 yes. our coach was then peter nyama the thunder yes. yeah that's way ndakakopa eh, makugoesa mabhora ainditandabudzuka ainditandabudzu peter akandi ainditraina eh, eh, kuanda 20 manje kuanda 20 mm. taita eh, individual training yekuti shooting wayo ndaisara ndirichi mm. ndinana madhinda

yatambirwa kupi time yacho time yacho yakatambirwa takatambira muzimbabwe yakatambirwa muno eh, yakatambirwa kurufaro mateams ese akauya tikatambira murufaro stadium takatamba mufinal takatamba against takapinda mufinal tikatamba against zambia yes.

yeah.
ana, ana kalusha bwanya saka tichitamba kudaro eh, ana kugoesa zvangu yes. mm, that, that day ana kugoesa eh, but takatamba mm. takazorohwa zvedu mufinary fo takarohwa mapenalty shootouts okay. takarohwa 43

Peter Nyama anga ari head coach, Ashton Nyatsika was the chi? The assistant, the assistant. Coach, under 20. Uh, eh, eh, and ari assistant coach futi kuchi ku Black Rhinos. Shepherd ari chi ari head coach. Ndopo akandiona iko ku Ashton Nyatsika. Mm. Akati ayoka. Eh Mailemi unongoziva ndozva ndosasi yake. Eh Mailemi eh. by this end. Eh. Ah, ndoziva. Ndikauye ku kuti ku Rhinos. eh. ndikati ah, kumasoja eh. zvikanzi aiwa uya kurainos ah, ndikati o oh, zvikanzi kune ndopamwe kunana ana sinyo ana amididana ana stix mtizwa
ana jafet muparutsa ndikati ah, kune krimu uku ndinokwana Eh. Ah, ndakati aiwa ndikwani ndakati ano ah, handisi eh. kuda kuenda mm. saka akaramba achiita sei achiuya achiuya achiuya achiuya eh. achiuya achito kusvikira ndaziita sei mabvuma ndabvuma then you went that was when 1983 1984

Archford eh, munhu anga aine talent yeah. yeah, Archford anga aine talent imwe yekuti eh, natural talent yes. Archford chaanga asingadi kutrainer anga asingadi training ah, training anga kuzodai trainer manje kuzoti dai anga ari trainer maiwee dai akatenda kana kunze kwenyika okay time yacho dai trainer but ashford munhu anga asikadi kuita sei mm. kutrainer saka tiri kuaces ikoko taiti tichitrainer ashford ainyeperwa kuti ndaita sei ndakwara mm. anyeperwa ndakwara saka kwangu negoronga ranga ririko train eh, unongozaya maerera nemvura kuti eh, eh, titraina kuzimbabwe ground mm. tatraina kudaro wanzo ashford aikambaira nemutri aibudirawo kuside uku obva auya obva akambaira nechi nemutrenchi achiuya pamabhegi echi evanhu eh. ipapo auya pamabhegi evanhu ipapo isusu taizosara toda tapedza training totarisa tarisa muhomwe dzedu hamusina mari dzechi akwamushandira pamwe
anga asingarambe kuti ndini ndatora aiwa koma yedu musungisa ah.
mhosva dzake dzani dzakawandisa because ah. sometimes taiti kuacids chaiko chaiko tichida kutamba mm. half past two because kudhara maiti maichinjira mudressing room yeah. mm -hmm. tagara pa, pa tese pa, pa kugwanzura stadium panegreen pipe pekuti maplayers ese aonekwa kunzi dynamo zaruku yese zimwe yese maita sei mauya paiva pauya mapurisa kunye eh, paiva pauya mapurisa tiri kuda achifodi chimutanda ah! muda chifuti chomutanda before game before game once play mm, vakuru vobva vazonegotiate nechi nemapurisa aya kunzi aiwa achivoda nenyaya yakaita nezuro kwakati kwakati kwakati saka tiri kumuda chi kwamachibisa
wotokumbira kuti ndouya naye after game aitokumbirirwa after game aitozotorwa after chi game after game akutoenda but pabhora eh. ah, achiford akandiitisa ndiye akandiitisa kuti ndiite shungu dzekutamba bhora dzekutamba bhora nekuda nekuda kurovera bhora chii mugedhi eh.
kuti muitise vanhu mari kuti ndaitisa aiti kana chisipo chimupana ichi eh. hatiite chii hatiite mari hatiite mari saka nzva kuti kuita mari ndichingopasa chete chipana ichete chinogoe chete aibva ataura kuti don't worry mm. ndokuziva zvaunoita sei zvaunoda saka aingoti akariti chest mm. pasi waipiwa pasi yakaita sei yakagowa kudhara mm. iye aiti ndikakupasa ndakutotarisa chii kusenda ndoziva kuti bhora rachi ramuneti ende for sure unfortunately ndakazongomona ndakazongomona akutambira kd i think it was towards the end of his career saka hatina kunyanya kuona ah, zvimwe zvecricket ko yekuisa mashutazi muhomwe manje hanzi anga asingaine bag aiisa mashutazi muhomwe akatipiwa bag aitengesa ndeshuwa here tinongozozitaurwa kanyaya its true bcause esiska ndo yakatanga kuuya nemadouble numbers eh. ya eh.
matambo numbers ndoapi yekuti uniform inenge yakanyorwa 22 mashuro handiti eh. isusu taida kuti number t number th number f oh, eh, number eh, five saka iye vaiti number t yacho yaibva iswa t t t t oh, three three neve nechi nenumber pamashorts oh. saka ipapo eh
maipiwa zvese nemabhegi mabhegi taipiwa eh. but ashford anga asingauye nebhegi right, no, maybe aingoti kana aripiwa ipapo akafunga mari akutopasa bhegi rere but shooters aive akaisa chi one uku one uku dziri two kana kuti one uku one uku pamberi apo kana kuti aiuya asina shooters ozokumbira vaitamba muri ah, what a player you know, i would have loved to meet Ashford. then you, you moved to black rhinos now right yeah. I, i moved to black rhinos 1984 yes uh, paine mastars

makasvika vatiokoka saka makati nonokei kusvika ndakati nonokei kusvika pazvotyisa kamanye kuzosika timu yarukwa kudai ipapo ndakatya eh. ndikutauriri ndikati papa kwamada kundiendesa ukoo handitambi bhora tikanzi aiwa unotamba don't wari kutrena kwako chete ndokunokuitisa kuti uite sei upinde mutimu upinde mutimu apa mukusimbiswa nakochi apa ndikusimbiswa nakochi apa ndakabva ndazvisimbisaka muchisimbiswa nakochi eh. eh. plus eh, jafet taigara tese kumbare okay yeah akanditaititi kana tapedza training toitenda tese achindisimbisa oh, okay. eh, achindisimbisa jafet muparusa kuti ano unotamba unotamba mm. unotamba unotamba kusvika zvishuwo ndaita sei ndakutamba Eh, taichinja tichinja najeri chidawo mm. taimboti but andambobvira ndatamba chi pabenji
serious eh. apo maidya apamakutozokoneta regi jeri ndiyatombogara pabenji jeri ndiyatombogara pabenji kana kuti aitamba kuri kuleft side eh, chimimbi achigara chi achigara pabenji

chinyaride shek mentaur mr goals haanga ari mr goals
yeah. and eh, ndakabva ndaita i was this, i was second topgoscora with 19 goals pachive topgoscora kurainos ndandiri topgoscora kurainos pasina anopena pasina pasina kana penalty ndene rova mapenalty ino penalty yaro wana sticks
sticks kana kuti sinyo but yekurhinos taiwanzorohwa nalove moch kuna edefender oh is it mm, yeah because anga ari mr perfect baba mapenalty kutitaure what about you combination u ndiani munhu wamainyatsakuti kana arimo mugame musiwoyoka kurhinos haa ah, munenge tenge tiri ball Eh, kurhinos kwaiti sinyo eh. hamid dana stix mtizwa
yanga iri midfieldanga
iri dombo remidfield iro ivo vanhu ivava vanga vakundiziva eh. zvandinoda
saka kugoisa kwangu kwangu saiti sei kwangu sanetse because tandane kamwe kainzi pane kangu kanotaurwa pa ndizvo chirungu vanzi ka telepath eh, eh, eh, ndiroro
kekunyatsoziva kuti kana uyari apa ini ndiri ndani apakatonyatsa uyani apa because anorikurusera apa exactly ndizvozvo saka pane rimwe game ratakatamba handichazoti taitamba nechi simon mugabe was playing on the right side right back, yeah. right back.
Hey, saka akatacha tacha nasinyo ndobva azopedzisira apiwa yeye ndobva akurosa eh, jeri chidawa was there ipapo jeri chidawa scored that chi that go and simon akadedzera kuti aiwa ranga risiri rako ranga riri rastike
ndima ifana kuriwana tisafanira kuriwana bhobho rero simon akati aiwa haana kumboserebrata akati aiwa ranga risiri rakugobhorera nhingi eh. kuratidza kuti tanda ane kaunderstanding katanda anako zvekuti simon akaenda uko mm. inini tikati kufa post chiri chida wabva pane post eh.
ndikatitimire mahedha ah, zvese plus sinyo wanzwa mm. achitamba kuraituku sinyo tata kumuunderstanda aita akadai so maoko ake kudai so eh. obva wazoti cross yakuita sei yakuuya gara wakaita sei wakagadzira ende yaiuya isaita musoro kana kuti pachi pagumbo eh. mhm. iwopedzisa zvako aiti akati pane kamugastaira kaaita kake sinyo kekuti aita akaritsika bhoro obva arifambisa kudai so eh. obva wazoti akangorifambisa chete pamberi uzoti ruri kuuya nechi nepamberi pako nepasi mm. iwe ubva ungosvika uchiita sei uchipedzisa kaunderstanding kako kaibvira kutraining mm. mm-hmm. ko incombination yenyu manje one touch from jafet to maronga gobora inogara ichitaurwa mukangotaura mubhora mafootball secos unongonzwa from jafet to maronga gobora katori ka statement kebhora kakavaka tinotoziva kuti kaitaurahazvingouya kazvega aluis eh. zvinototrainwa zvezve taitozvitraina mm. izvozvo zvibozi taiti taitraina kuseni mm. toenda kulanji e, taenda kulanji isusu tanga singaende kulanji najafeti jafeti aibva ati handichi e, eh, jeri myself najimi mbewe eh. mm. totora mabhora jafita ari pagedhi totanga kumurovera chii mabhora mabhora izvozvo zvekuti from jafeti tumaronga yange iragobhora zvaiitika after tapedza kumurovera rovera mabhora mm. takuda kuenda kunoita sei manje kunoataka manje eh. kumberi saka jafeti pamagol kicks ndeaitora mm. pabhora aiti akakuroserwa najimimbewo akaribata inchi zumudenga obva arova chi counter ndo izvozvo taitozvitrena zvasingangoitika zvega chi muground ayo eh. taitozvitrena kutraining izvozvo eh. kuti jafet aita akabata bhora obva aisachi kumberi kumberi ini raiswa kumberi over the defense richingobhamba kawani vol mgate bomba from just no bakazo kwa bomba manje pekuti bomba eh rakaya na Evans Mambara eh. the late evans mabaachidedzera paradio saka ndabhora rapera ndakangonzwa vanhu vakuti bomba bomba bomba bomba kwarunzi bomba ndiyani eh. zvikanzi aiwa ndiwe tazwa uchidedzerwa uchi muradio nachizivaronanyangerabomba eh, hausiri we the man with mm, two surnames eh. with the man hanzi the man with no names
why why no names ah, maronga

jeez hati avawanda ende akaita kana kudaidzira idaidzira nezvinhu zvechisoja soja so zvese aidaidzira zumza we like a jet fighter akapa eh. akapa most uh, rhinos players maname maname eh simon ak mugari eh, eh, eh, ndiye ipanzi akapa jeremia dzungumeni chidawo mm. hanzi aita seiko dzungumeni jeri he was a hard running green
aichesa zvezvezve every boy ritandani zvese

takatamba kulusaka kulusaka ku yes yainzi chiko stadium
independent stadium rakagoiswa t nacheri chidawa yes eh, so tell me about that game i'm very interested raidaidzirwa paradio saka takaiwana iri fit paradio one but raidaidzirwa naimwe ainzi tennis liwewe so eh, patakasvika kuzambia wanzwa eh, vaingodedzera kuti unongoziva mazambinzi vaingoti eh, munorohwa ground ravo rainzi ratakatambira tinotambira kutakatambira kuground ravo vanga vaine ground ravo rainzi ndozvinoimba mani ground ravo vanga vaine ground ravo yeah. ikoko kwangu singabudiwe eh. kwangu ri kwainzi kufortress kwekuti kana any team ikauya but isusu takapinda masoja takapinda maziva game iroro i remember that game very well pa radio um zvakaitika izvo zvajafet izvo zvekuti from jafet to to marongwa mm. to eh. iro gobhora rekutanga iroro jafet akangoribata eh. wanzwa ndobva ati ini ndobva ndabreaka kuenda uku kuright side yes. saka ndabreka kuright side ndobva ndariwana chi bhora ndobva ndangoriwana ndobva ndariti kuna jeri chidawa jeri chidawa achipedzisa ko bhora 10 mazambienzi akati aa munomu muno kugoeswa bhora munomu neaway team vachidaro the second bhora haa iro pakatambwa bhora wanzwa mm. from simon mugabe to stike stike to sinyo sinyo to, mm, to, to jeri chidawa gobhora second gobhora hama yanga iri heta yanga iri heta yeah. yeah, it was a flashing heta wanzwa yekuti 2-0 ndakanzwa kuti tocommentator achidaidzira zvikanzonzi mazambians anga akamaka sticks mutizwa nasinyo ndunduma because vakavaona kunational team hanzi vasingaosiye kuti kana anonzi jeri chidawachidawa eh. ah.
eh. unoziva ka zambia yese yakanyarara mm. pahotera pedu bhora parakapera vakauya vakaungana pahotera unoti ndada kuona kuti vanhu chaivo here kana kuti havasi vanhu eh, eh. ah, ipapo game iroro eh. ah.
no i remember that one takanakirwa wanzwa takanakirwa inonzi chiyanga chiri champions league yangasati yakunzi champions league yanga ichiri africa cup of club champions yes exactly yanga iri yes exactly makazodyiwa netimu ipi takazodyiwa neus us gore oh yekusenegal yekusenegal takapinda muquarter final eh. mm-hmm. taka kuno takatanga tawina takawina 1 0 takawina 1 0

bokanda anga achiriko anga ari asati aenda kufrance asati aideidzwa kubva kufrance o oh, ndozvavaiita zvaimboitwa musi tungodhana mosi zvezvi exactly jean betrad bokandi saka chafeta anga asikadi kumuona ka because akambomuonesa moto ofutika kuti national team inoda ijafeta anga ari mumuzimbabwe ka we wanted to do an interview with him about bokande chete

ndasingaite zvangu top goal scorer but i was ndandiri among is the, the top scorers the top scorers pa because mamedals angu andakanyanya kuwandisa mm. anga ari emarunners up runners up ah mm.
okay emarunners up ndo andinawo akanyanya kuwandisa ndakazita top goal ndakazita top goal scorer katatu

haa game rakanetsa iroro recapriplay ndo yamakazotambira kurufaro stadium first game rakaita 33 iri ndorandiroyatsa re 33 rekurufaro re 33 takatambira kurufaro game iroro rakanetsa game iroro because eh, eh, caps yacho eh, yaiuya game iroro kwaiti joel shambo friday piri antony kambani Dixon Ngwanya. Eh. Mm. Eh, Fred Biri. Amayenge. Amayenge. Ne, this guy I, from this guy is an eh, Moyo. Anzi
Dian Tobias Moyo. Tobias Moyo. Tobias Moyo. Eh. Tobias Moyo. He right. Caps. Kweche. mm. first go bora rhinos kweche se, uh, equalizer um, um, jeri chidawa mm. mm -hmm. caps kweche 21 rhinos kweche sticks mtizwa eh, caps kweche shake mitauro three rhinos kweche futi eh, hamidi dana vanhu vakanakirwa nebhora ah. izo manems amuri kutaura the names
ini dana ugoesa zvangu ipapo eh. because i was ndanga ndakamakwa eh, zvainzi ichocho pa ichochimaka ichimbanaa ah, ndandakamakwa ainzi eh, charles sibanda ndiye aitamba cb Eh, CB Caps, yes. na aigara ainzi ani uyu Clever Mzuwa. Anga asati awa.
clever mzuva aitamba kuright back Okay, Eh, this guy ainzi mwana wake akazotapesera watamba eh, akapesera akutambira caps futi mwana wake Oh, eh, aitamba cb so Ah, ayo cb yaitambwa nawilliam eh, ah, na iyeye ainzi aniko
haasi tobias haasi tobias aiwa haasi tobias akazouya kumashure ainzi salad twaliki oh salad twaliki ndiani mwana akazotamba shingi aron shingi twaliki salad

kwamusina tv kwangu sina tv Akomana.
time yacho but yanga iriko zvayo iye but vaingoitawo zveipano ne ah pano nepaa pano nepaa pano nepaa pano nepaa Eish. but game iyoyo yakanakidza even inini i would have loved to watch it over and over again zveshuwa kana ini ndaitodawo kuyo- kuramba ndichingoridzokeredza kuona then kuraidos makazoita top goal scorer makamboita top goal scorer in the country When, how many times you- you- were you the top goal scorer in zimbabwe in zimbabwe three times

content ndobva ya kamurungu kacho kainzi hasam hasan what what mm. kakaspesa kati iwewe taakukupa trophy because every year uri kuiwina aiwa hausi kuiwina but unenge urimo mutop 3 urimo mutop chi top 3 saka pandakazoiwina manje mm. akabva mm. anditi no tora worakidzawo chii Eh, vazukuru vako eh. nevana vako kuti taigoesa bhora eh,
trofi yacho ndakazoipani andichaziva ndinayo ndakazopiwa ndakazopiwa ya shield ah. shield yacho ndinayo okay i still have that shield kuningireni because trofi ndakadzosera zvikanzi noti akupa shield yekuti yekugare nayo Eh, but tell us about the year makaita nigrini tai naadam love is quite interesting ya yeah, year takaita tai eh, naadam love ndaida kugobhora one tichitamba visas eh, chapungu last game yes eh. ndaida kugobhora one tichitamba against chapungu kuascot stadium yes. but yakaramba kubuda mamuri bado tai tai 29 29 ava masara ne one ndichikuda one go bora uku ndichitaurirwa nevanhu vanga vari kunze kunzi adam haana kugowesa eh, iweugowesa eh, tozoita vanhu vaitonziso eh. tiri kuteerera vani vari paredio vani vari paredioayo adam asati agowesa iwe kanda kanda rakaramba rakaramba gobora what was the score line be

transport yacho pava pasina transport yanga iripo ndeyekuti chii eh. yekudzokera chii kuharare chii nekunokwira chii ndege
ndaingoda kukwira ndege alusi bcause tiketi ndani tiketi ndani naro muhomwe tiketi ndege ndaida kukwira ndege although zvedu kurainosi taitravela zvedu nechii most of the time makurhinos taitravela nendege which one eh, ndege dzaidzikana the army no not the army eh. idzodzo dzaitoenda kunokwira ndege kuairport oh. tichienda kubulawayo
eh, tairudzikira kuvictoria falls mm. tozotora mm, because bhazi ranga asingade kunyanya kufamba kuseenzeswa

of joining rhinos because of those bus what was it about that, that black rhinos bus haa ah, bhazi iroro rarakanaka always haa eh. ah, bhazi ranga rakanaka mukati maamune tv mm. maamune toilet mm. maamune firiji eh. haa ah, zvekuti avanongochera mahoc masupkoathen mama nechibhazi rine tv ranga rine tv hatisirorega bhazi ranga rine tv here muzimbabwe ndiro ranga riri
ndo ranga rirega ranga rine tv munobhazi eh. iro ranga rakanaka bhazi plus waiti kana wakwira mubhazi munoyamo plus rhinos yaichena eh. ya hapana timu yaichena kupfuura rhinos eh. because pane training kit maipiwa mafootball boots maipiwa ini ndandine contract yangu yandaipiwa kurhinos yekunzi yeah. if you score you get a chi a pair of a pair, of, pair of boots a pair of football boots Eish. Eh, if you score you get a pair of football boots saka ndaito izvozvo zvaindimotivheta izvozvo izvi but ndandisiri ndega ndandina jimi mbewe ndandina jeri chidawa saka mainzi muri three so pauthree pa wenyu but musanyimane machi mabhora eh. panana ichi mabhora but anogoesa chete anouya kuofisi kuzopiwa chii mabhutsu maichena mabhutsosometimes eh. team ka taidzirovera kuchena nebhasi paoma apo paya paya wainzwa eh. waiti uchita oma apo eh, player waibva wanyasoona kuti ah, ah, tavarova because aibva atanga kukuadmire from pasi kusvika chi kumusoro eh. eya apa makapfeka quality eh, shooters adidas
ko chimwe chibhutsu cheche changa chiri chaadidas here tandiri maanda 14 at that time pane imwe chibhutsu chamakambopiwa so changa chiine mastuds eblue nechitang chaidai so taiti kana makutraina so fes team taigara takatarisa so tiona stars so yakasati amboona muno muzimbabwe tiona fes team so ende

Uraiti baba. Inga iri pfupi. Ine zitangi izo. Saka zitangi zora mama kuiti muramba mai. Eh, zitangi zora raiti muramba. Eh. Yeah. Ne aya denga ndo saka mai vanhu vaifa ngotanga kutongovhunduka zvawo ne degree ah, muchisvika pa. Taiti taiti tichitamba ka. Pa half time. Wayongoona kuti bhutsu iya isikundiitira waibva unochinja. Wakutopfeka imwe chi inyowani because tantinadzo. Eh, tantinadzo. Saka idzo ndo zvatairovera chi. Nomarera vanhu. Eh. eh. Matimu atairova ka. taiti tikatadza kuirova pafirst 10 minutes tairova the last chi eh, the last 5 eh, 10 minutes dzekuenda kuafter kana kuti the last eh, why was that eh, i don't know because eh, unoziva bhora zvarinoita fitness eh? ifitness ndoba yanga yakukaunda ipapo eh. because eh, taitrain always we used to train mafacilities epa one commando anga ari akanaka zvisingaite zvese maizviwana mm. swimming pool gym zvese zvamaida professional football zvese zvamaida maizviwana

kumbaafecta chii handiti mm.
okay that was the story that i really wanted to ask but now let's go to the national team now mm. what was it like ah no no ndakuda kuima ndakuda kumhanya manje pane kanyaya kandogara ndichibvunza bvunza sidereki vanhu sidereki kekuda kuziva kuti ndoda kuziva vanhu vangu vari the not boys who were the not boys mutimu

tichitamba bhora wanzwa mm. eh, aigona kukurova mbama uri defender wako kunye eh, to, to wake you up ayanga asingakurove mbama iyoyo yekuti aa mm. ainyatsokupabhadzira kuti ah, wake up man
ah, munhu anga asingadi zvokugoheswa ari pagendi yeah. Eh, saka ndounoti hwake hwaanga anawo neumwewo waaita eh. eh, ah, eh, toti kuna simon mugabe ai achimbotaura neumwe wo wajafeti umwe unoti uwo ndo watoda kuya kunzwa aiti umwe umwe ah, jafeti aingokuitirai tunhu tumafunny things zvatokuti zvakangoitika kamwe chete tichibva mm. tichibva kwamutaro mm. bhazi rakaita breakdown mm. revhiri saka parakaita breakdown pavhiri paipai eh, madriver anga asina chi wheel spanner eh, saka takazokumbirawo wheel spanner kune chii kune vamwe wanga ine chirori wakangoona kuti bhazi rinenge raita chi raita problem saka patakakumbira wilspana paipe saka tapedza kusungirira nikirini vhiri rere wilspana yai yakaita sei yakashaika eh. mm, yashaika kudaro ah, wilspana wilspana wilspana wilspana ingawanike nyamba jafet atora wilsban aye anoipfekedzera kwaidii wilsban i don't know ndo fani character yake yaanga eh. ari tatsvaga manje zvikanzi ayewa vanhu vanati ayewa pambosvika ani panapa zvikanzi aya pasvika nhingi zvikanzi ya tarisai mbasi eh. eh, ndo patakaenda tikanotarisa mbasi tataona wilspan eh, tese takabva tangoziva kuti ha ndichave shasha
yasvika nepanapa hazvina kana problem
tell us about juju
juju eh. ah, kwaishandiswa juju here ndikubvunza imi ah, inini i don't know kuti time yacho kwaishandiswa juju here blekesi is no juju eh, juju ndoziva kuti juju yataishandisa twanga tiri tuma tiripo tumwe tumanhingirini twaiiswa nemaindia munhingirini mashops eh. kachinhu waiti ukapinda mushop konhuhirira eh, ndizvo eh. itwoto ndo twaingo twaingoiswa muchi madressing room kungoita ah, fanaka tuma air freshen akatoita ah, kanga siri ka air freshen kaitopiswa kanga saka kaibizirwe i don't know unodaro because mazuva ano mm. manditaurira nenyaya yekuti dynamos yaitrainera apa mm. blakesis apa caps united apa mazuva ano ka mm. mukada kusvika pari kutrainera dynamos muri weimwe timu ka pane paine mabouncer munototandaniswa muchiri uko kunzebhai kunoko bhai kunoko mukasvika manotrainera caps united munototandaniswa nemabouncer muchiri uko but maingotrainera pari open paa veimwe timu ichitrainera veimwe timu ichitrainera apa zvazochinja zvazochinja manje mazuva ano nokuti matima hachatodi kuonekwa achitrena apa mwari apa apa but vanhu vandanzi nyaya dzemushonga shonga
ipapo right nyaya idzodzo dzekuti mm. vanhu vanga vakutsvaga chi eh, zvana mushonga shonga izvi eh, hanzi kwangu nehanzi yainzi gobora mishonga iyoyo mushonga unonzi gobora ah, anga atoriko mudhara ainzi gobora kupi aigara andichazoti aigara kupi nini aitonzi gobora iye mudhara iye because most of the team eh, pandakangonzwawo ndakambonzwa kuti vakaclashana kwagobora eh, kwagobora munhu aitsvagawo mari eh. alois achiti nditine magobora saka imwe timu ikanzi magobora imwe magobora imwe yainzi ko imwe maipiwa eh, ah, kanga ngori kabelief pamwe ndosaka makaita tiri tiri nekepsi kamasangana chingosuzumira tichidzoka taaziva manje maitaura nezvesekafa kuti makatamba tournament yesekafa sekafa takatamba yaitambirwa kuethiopia okay that was your debut tournament muri kunational team tiri kunational team ka yeah. eh, taitambira isusu taitambira katown kakunzi kainzi asmara ezvino izvi ndokakunzi chii ya ndo yaeritrea manje yaeritrea manje yakasplita ethiopiaisusu tani tiri mugroup b mm. saka taitambana nazambia ah, ikoko kwangu nechimalawi mm. zambia tatiri four teams i can't remember kuti mateams acho okay. ndeapi eh, ndopandakatanga kutamba eh, oh, matimu ekuno kwanga achitotamba mukosava iri sekava kwanga kusati kwaane kosava kwanga kusati kwaane kosava iri sekava saka dzimwe timu dzaitambira ethiopia home, eh, home country mm. yaitambira kuaddis ababa eh. isu tichitambira kuasmara kwainzi mm. asmara ndo yacapital yeeritrea na ndo yacapital yeeritrea mm-hmm. kwane kwangu nekefyu futi time yacho eish mm-hmm.
sama musingadye
isusu mazimbabwenzi isi taingofamba isi
taasingazvizivi kuti kune chi kune kefu taingofamba eh, time yataita se yataida but taizongodzorwawo nemasocha eh, mm, kuti ah, ava because tai kuti tizikanwe ka regalia yamaipfekamatracksuits oh, mm, so tainzi pese pese pamuri fambai makapfeka chi matracksuit so that masoja anokurumidza kukuziyai kuti chi ava vasimuno mm. saka game iyoyo my first game takatamba i scored i remember ndichanzoti ndakagoisa eh, i was partnering shek mentauro okay.
mm, that, that, that was a deadly strike force ah, yanga yakaipa yes. yanga yakaipa yes. e, madinda lova ari kurimwe wing kuwing uku kumwe wing kuna joseph machingura ine ndinani
ah, chaziva kuti kusinywa ngariva
sinywa anga sipo sinywa anga anga aripo sinywa anga aripo aitamba aita sinywa aitamba pa mukati pa behind asati aenda kuwing oh, okay. Eh, aitamba na sticks
najoe shambo na- na- na- Nasinyo. nasinyo okay Mm, vaitamba vari- vaitamba vari chi- vari mukati uku kuna madhinda madhinda lo speedwing kujoseph speedwinger machingura anga ari speedwinger futi futi Eh. Eh, saka ini ndichipatana nani nashek mitauro so how because far did you go taka ipapo pagame iyoyo takapinda mufinal mm, takapinda mufinal tikazorohwa mapenalty kuaddis ababa mm. mm, takarohwa mapenalty neethiopia takapinda mufinal neethiopia but final handinozotamba mm. eh, handinozotamba zvangu final because eh, pane zvakazoita sei pane zvakazoitikawo aiwa titaurire ah, toda kuzvidzwa zvii zvakaitika ah, unongoziva makocha ane paselection eh. eh, paselection ndo pandakazo ndakazogara zvangu pachi pabhenji but inini ndega ndiri pabhenji ndainyasoona kuti timu yakarukwa iri bho iri bho and eh, pakazoitika zvakazviita ndizvo kudai so tichitamba kudaro eh. pabhenji panga paina ashton nyazika eh, gibson omela was also eh, yeah. okay. was the coach saka tanzi taioma apo wanzi wazviona gibhi anga ada kupinza inini eh. ndofani karekta yakaitwa naashton iwe ashton shekman anga ari pabhenji ipapo mm. tandiri tese pabenji nashekman maronga pabenji aitamba ndiani friday piri ndiyaigana oh, okay.
mm, friday piri amayenge okay. ndiyaigana saka papa manje vataurirana pabenji kuti anga tipinzei maronga eh, handitwa zvona saka vabva vabvumirana ka saka pakusubstitution papa akangozunguru sumuka ndobva adhonza shekimeni tauro apa shekimeni anga akwara nei mm. papa akabva angosumuka pabenji pepe kwakudhonza sheki mindero refri saba ah. madhinda ndobva aburitswa sheki mindobva aita se ndobva and madhinda akapopota gemiyo ah. eh, akapopota akati aiwaka ndamaifanira kupinza marongo instead of kupinza mm, chi sheki min akapopota haibo eh, bhozi anga aona ari mukati kuti no pari kudiwa munhu ane chi ane speed apa eh. because madefenders acho anga asina chi speed because shekimeni anga aita se anga akwara ni yake saka haana kumbopedza 10 minutes shekimeni achitamba abva abuda futi ah. ipapo isubstitution yanga yaita se sub yanga yawestwa

Rambo was also a, yes. a, a naughty boy. Naughty boy. Uh, Mashingila Willard Kumalo mm. Mm, was also a naughty boy. It was combination ya Mashingila na Rambo. Na Rambo. Zvasingasiyani. Zvasingasiyani. Eh, kozoti Chuchu eh. na Jafet. Eh. Ah. Yakairo combination imwewo yakainowo twayo twawaitwawo twawo ha ah, but zvazviri zvava zvakanaka haa zvava zvakanaka aiwa haa we, we, we, we really enjoy it talking to you thank you very much for coming time ndoyazopera tikadai taramba tichingotaura tichingokodinya because nyaya dzaye dziri kunakidza but lastly we just want to know what are you doing now at the moment with, uh, with your football career and everything where are you now Yeah, as you know, I'm a committee member of Black Rhinos Football Club. Yes. Uh, and I'm um, the eh, kajunior kaacademy tinako kanonzi budiriro academy mm. kano tinotraina from under 10 up to mm. under 20 mm. mhm, ndo zvatiri kuita eh, during my spare time yandinenge ndinayo and but you also coached the, uh, was that buffaloes yeah buffaloes ndakaikocha mm. uh, 1998 yeah. ah, eh 90 98 takapinda takawina league yes that time um, division 1 yanga iri chi ichi zanzi chiri 2 yeku kune uko ndizvo eh zanzi ri northern northern and southern eh northern and southern saka takapinda um,